nôl i gwasanaeth Clwb 77 arall. Ie, yeah. a chi'n cofio? Wsnos ddiwetha, fe welon ni'r Iesu yn atgyfodi nôl at ei dad. A beth oedd y gair mowr 'na, glywon ni? Ti'n cofio?
O! Yr esgyniad. Ie!
O'ch chi'n cofio hwnna? Ie. A jyst gair posh yw e am mynd lan. Ie, yn gywir. Achos dyna beth wnaeth Iesu, oedd e 'di mynd lan i'r nefoedd. Nôl at ei dad. Ond ti'n cofio?
Ie. Oedd Iesu wedi dweud bod e ddim yn ei gadael ni ar ei ben ein hunain. Do, na beth wedodd e.
Oedd e'n mynd i danfon ffrind i aros gyda ni. O! Ond pwy? Pwy, ie. A 'na pwy beth i ni mynd i ffindio allan y bore yma. Ie, felly mae ffrind arbennig gyda ni i ddweud y stori, a dyma Becky i ddweud wrthych chi y stori am y Pentecost. Ie. Un dydd, ar ôl i Iesu mynd nôl i'r nefoedd, dyma disgyblion i gyd gyda'i gilydd. Yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn fel gwynt cryf yn chwythu. A dyma nhw'n gweld rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonynt. Ond nid gwynt, neu fflamau go iawn oedd e, ond yr Ysbryd Glân. Roedd Iesu wedi addo danfon yr Ysbryd Glân cyn iddo mynd nôl i'r nefoedd. Cafodd y disgyblion eu llenwi gyda'r Ysbryd Glân a dechreuon nhw siarad mewn ieithoedd gwahanol. Roedd lot o bobl o wledydd gwahanol yn agos i'r disgyblion ac roedden nhw i gyd yn synnu achos bod nhw'n gallu deall beth oedd y disgyblion yn ddweud. Roedd y disgyblion yn siarad i bawb yn eu iaith nhw. Ond dyma rhai pobl yn dechrau chwerthin a dweud bod y disgyblion wedi yfed gormod o win. Felly dyma Pedr yn codi, a dechrau dweud sut oedd Iesu wedi addo danfon yr Ysbryd Glân i edrych ar ôl pawb sydd yn credu ynddo. A dyma lot fawr o bobl yn dechrau dilyn y disgyblion i clywed mwy am Iesu a Duw. A dyna sut dechreuodd yr eglwys Gristnogol. Waw! Wel dyna ni! Da ni'n dweud fe!
Gwybod pwy yw'r ffrind nawr, ond yeah. pwy oedd e?
Yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân, yeah. ond pwy yw'r ysbryd glân? O, ysbryd glân yn Dyw. So mae gyda ni Dyw y Tad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân. Tri mewn un. Waw, felly mae'r Ysbryd... Os yw Duw yw'r Ysbryd Glân... Ie. ...bod Duw gallu bod ym mhobman ar yr un pryd, felly mae Duw gyda ni trwy'r amser. Ydy, ydy. A 'na pam oedd raid i'r Iesu, Iesu Grist, i fynd nôl i'r nefoedd. Waw, ond Ble mae'r ysbryd glân? O!
Wel, pan o'n i yn credu yn Iesu Grist, a gweud wrth yr Iesu bo' ni 'di neud pethe drwg a gofyn iddo fe i foddhau ni, ma'r ysbryd glân yn dod yn fyw yn 'yn calon ni. Felly mae gyda ni trwy'r amser? Trwy'r amser.
Dim gwanieth le i ni. Felly os, os, os problem dyn ni, yeah. ni'n gallu gofyn i Dyw, i'r Esbryd Glân, i helpu ni. Odi, odi.
Mae hwnna'n ffantastig.
Odi, odi. Sy'n gwaniad beth yw'r problem? Does dim byd yn rhy galed i'r Esbryd Glân, ond mae rhaid i ni jyst gofyn iddo fe i'n helpu ni. O, oh, mae hwnna'n ffantastig. Ond diwe, odi. Nawr te, Nicola. Eich sy'n diweddiwr, sy'n ni? Diolch.
Arglwydd Duw, diolch bod ti wedi danfon yr Ysbryd Glân i fyw gyda ni yn ein calonnau pob dydd, trwy'r dydd, pob dydd. Diolch i ti yn enw'r Iesu. Amen. Amen.
Nawr, mae can dyn ni. O! A wedyn, ni'n mynd i gweld chi wythnos nesaf. Yeah. Hwyl! Hwyl!